Hawn min ukoll itella' l-bandiera tal-Vatikan minkejja li mhux suppost tittajjar mezza stampa għall-ġurnata tal-lum għal għaliex bandiera ta' Vatikan suppost li tittajjar. Hija bandiera tas-Sat, laqqas il-bandiera Maltija, eh, ġifieri. Il-bandiera protokoll li jgħid li ma titlax il-bandiera tal-Istat għaliex il-bandiera tal-Istat titla' biss meta ikun hemm eh, luttu nazzjonali. U bandiera tal-Vatikan tittajjar biss mezzasta meta sfortunatament ikun għadda l-ħajja ta' dejjem il-Papa. Imma aħna forsi anka l-Maltin li niżlu din il-bandiera ta' Malta ta' pajjiżna mezzasta jista' jkun ukoll minħabba li tradizzjonalment il-gżejjer Maltin huma eh, gżejjer insara kattoliċi li Iqisna nkunu qegħdin niġbru lil kulħadd taħt din il-kappa. Uffiċjalment, uffiċjalment ma jkunx ġurnata ta' luttu, imma infakru l-mewt eh, ta' Sidna Ġesu l-akbar ġrajja, ġifieri eh, ma nlumx lil min bħallum ukoll itajjar il-bandiera, il-bnadar, ehm, il-bandiera nazzjonali mezzasta.
Aktar personaġġi qegħdin joħorġu hawnhekk mill-Knisja bħalissa qegħdin naraw anke tifkiriet li n-nies ikunu qegħdin iżommu permezz tat-telefon ċellulari tagħhom. Dan li qegħdin naraw bħalissa li żelit tara huwa San Ġwan Lammidi. San Ġwan Lammidi li kien ħabbar il-miġja ta' Sidna Ġesu Kristu u kien qallhom sabiex iwittu il-modijiet u triqat Il għaliex kien ser jiġi s-Salvatur tad dinja, il-ħaruf ta' Alla. Hemmhekk qegħdin narawh li huwa simbolizzat mill-ħaruf. Personaġġi oħra li nkunu qegħdin naraw ħirġin mill-Knisja hawnhekk huwa Lazzru Lazzru illi kien wieħed mill-mirakli li Sina Ġesu Kristu wettaq meta Marija u Marta illi kienu jiġu mill-qrib minn Ġesu kienu kien Ġesu ma kienx hemmhekk għaliex kien barra l-belt ta' Ġerusalem imma meta mar lura kienu qalulu li l-kuġin tiegħu li kien jiġi kien miet. U hawnhekk Ġesu kien wera l-qawwa tiegħu Milli meta kien talab sabiex jinfetaħ il-qabar ta' Lazzru, għajjatlu tliet darbiet u Lazzru qam mill-imwiet. Dan nistgħu ngħidu li hawnhekk Ġesu kien qiegħed jippersonifika lilu nnifsu il għaliex il-milja ta' dan kollu issa tintlaħa għada meta Sina Ġesu Kristu jkun qiegħed joħroġ rebbieħ fuq il-mewt. Qegħdin naraw l-istotwa ta' Ġesu flort l-ort tal-Ġetsemani fejn eh, Ġesu ara l-araq ta' dem. Eh, l-araq ta' dem li anka b'mod xjentifiku u mediku eh, dan id-dem jista' joħroġ meta il-ġisem ikun għaddej minn tbatija kbira u joħroġ mhux biss mir-ras ma joħroġ ukoll mill-idej. Dalodu kombinazzjoni L-Onorevoli Dejo De Battista tana spjegazzjoni ċara ħafna meta konna qegħdin inwasslu programm radjofoniku u kien qiegħed jgħid li dan id-dem joħroġ minn arterji irqaq ħafna minħabba li fil-ġisem ikunu qegħdin isiru eh, biex najdu hekk avvenimenti li mhux avvenimenti straordinarji li jkunu qegħdin isiru ġo fih. u li mhux biss joħorġu mir-ras, mill-arterji, imma jistgħu wkoll saħansitra joħorġu mad-dmuħ. Din il-vara da' stanza biħa li issa ħarġet eh, mill-kolleġjata u mill-ewwel qiegħda id-dur għaliex hawnhekk wieħed irid ukoll jirrikonoxxi il-vari kif joħorġu li ftit li xejn għandhom ċans fejn ikunu qegħdin jifqu jekk ma jinżlux l-ewwel erba' tarġiet eh, ta' tsuntir u jaslu biex ngħidu hekk sal-ewwel indana li mbagħad niżilhom il-kumplament tat-taraġġ biex jinżlu minn fuq it-suntier.
Din il-vara li turi l-Kristu flort konfortat minn żewġ anġli li saret huwa xogħol fil-kartapesta li saret fl-1878 mill-iskultur Karlu Darmanin. Is-salib tal-Libanu li propju din naraw sar minn Lorenzo Busuttil fis-sena 1907 biex fis-sena 1914 Antonio Ellul ħallas atlet finimenti tal-fidda. Umbat fl-1000 u 900 il-familja D'Amato rregalat il-kalċi tal-fidda ibbanjat bid-deheb illi proprju naraw wieħed fl-idejn mi wieħed miż-żewġ anġli li din il-vara għandha komposta fiha. Naraw qed jen aħna din naraw il-varja hawnhekk literalment niżlin minn Jiġu wiċċhom ma' wiċċna.
Naraw is-buħija tal-wiċċ ta' Kristu li taraw ukoll fl-aħħar agonija.
L-agonija li għadda minna fil-ġnien tal-ġezzem. Hawnhekk ir-refija jridu joqogħdu ferru attenti kif ser ikun qegħdin jinżlu anka minħabba il-kobor tal-fari u l-wisa tat-taraġġ ta' tsuntir li hemm eh, anka kif qegħdin naraw jorbot u jkun ftit ristrett il-kobor tas-siġar li jridu jkunu qegħdin jiġu preparati sabiex lil din il-vara jagħmluha waħda kompluta u li tkun qiegħda turi eh, tippersonifika l-istazzjon li nkunu qegħdin naraw. Tista' tradizzjoni wkoll tal-fjuri hawn xi ħaġa li kważi kważi kienet tiġri ġo kull ma' kull vara. Din il-ġimgħa kombinazzjoni sirt naf li kien hemm irħula oħra parti bormla u li jagħmluhom differenti wkoll huma bħal qormi li jagħmluhom forma ta' tapit ħażebbuċ jagħmluhom qishom kanċell li jkunu jdawru il-vari dawra tont. Imma li qegħdin nitkellmu dwar il-fjuri, eh, irridu ngħidu li fl-imgħoddi kien hawn tradizzjoni illi bħal għada in-nisa Kienu jmorru u min irid kien imur ġol-knejjes biex jieħu mill-fjuri tas-sepurklu li kienu jintefgħu ġol-ilma u kienu jaħslu lit-trabi bihom. Kienet tradizzjoni antika li dawn il-fjuri li kienu tant ikunu sefku l-artali tar-repożizzjoni Jittieħdu fid-djar, jiżdiedu mal-ilma u kienu jaħslu trabi fihom. Din il- eh, dan il-personaġġ żagħżugħ żgħir li qegħdin naraw jgħidilna li issa kien ser ikun qed joħroġ eh, Samuel
Is-sabir tagħha wkoll qed jgħin din il-purċissjoni għaliex għandek it-suntier u li hu m'għandekx eh, il-suntier li jibqa' nieżel ehm, mill-faċċata tal-bib tal-Knisja. Prattikament il-vari kollha eh, joħorġu mill-bib ovvjament prinċipali u mbagħad iduru n-naħa tax-xelluk u kważi kważi permestek ukoll nistgħu ngawdu viżiv verament eh, mill-isbaħ L-istess imbagħad isir id-dħul. Id-dħul hawnhekk ikun differenti minn lokalitajiet oħra minħabba l-fatt li kif tfeċċ fi triq ta' qudiem il-Knisja il-vari b'marċ funebri li jkun mażul wieħed għal kull vara jidħol b'dak il-pass meqjum. Biex imbagħad terġa' titla' lura t-suntier u l-vari jerġgħu jiddaħlu lura fil-knisja.
Meta wieħed jara dawn ix-shots hekk tal-vari, wieħed kun jista' jinnota kemm huma miżmumin Tajjeb ħafna għad li għandhom ħafna ta' żmien fuqhom, ġifieri wieħed ikun qiegħed jistenna li ser ikollhom xi ftit tal-ħsara jew inkella ma' żmien jiġrilhom xi ftit tal-ħsara. Imma wieħed irid iżomm ukoll f'moħħu iż-żmien ta' kull vara kemm ikun għadda żmien minn fuqha. Bħal di prattikament qegħdin nitkellmu qed li saret fis-sena 1807 1878 u huwa xogħol kif edna kważi 150 sena. Sabiħ immens minn Mastru Karlu Darmanin.
Karlu Darmanin li tana ħafna u ħafna eh, Pallum naraw ħafna xogħlijiet tiegħu, pallum naraw ħafna xogħlijiet tiegħu. Jiena ma niftakarx lokalità waħda tien illi waħda illi bħallum fjum il-ġimgħa l-kbira ma jsemmix dan l-istatwarju eh, bravu immens Karlu Darmanin. Mhux biss xogħol fil-Ġimgħa Mqaddsa, fil-Ġimgħa Kbira, manka wkoll diversi xogħlijiet tiegħu li għadna naraw sal-ġurnata tal-lum fil-festi tradizzjonali kemm tas-sajf u anke wkoll tax-xitwa.
Minn hena liħor issa ser nkunu qegħdin nistennew li toħroġ it-tielet vara qegħdin naraw il David eh, David li Kulħadd kważi kważi personifikah bl-arpa fideh dan il-personaġġ li kien wieħed mill-orrief tal-Knisja. Ekku qegħdin naraw li l-vara ta' tradiment ta' Ġuda issa preparata sabiex anka hi tkun qiegħda toħroġ mill-kolleġġjata hawnhekk sabiex itterraq mal-kumplament tal-purċissjoni. X'differenza ftit tal-ħinilu konna din naraw il-onke wkoll fl-isfond tal-baċir numru Wieħed, il-baċir numru wieħed, x'differenza sa ftit ta' żmien ilu meta sa ftit ta' żmien ilu ix-xatt ta' Bormla eh, kien jispikka dak il-ħajt ikrah illum il-ġurnata ngħidu l-ħajt ikrah imma llum il-ġurnata. Għax inkont niġi li ċew u kont naqaf. Ekku qegħdin naraw qegħdin naraw ta' xogħol differenza Bormla kif inbidlet u mhux tabxejn ħafna u ma dawk illi saru jfittxu li jixru f'dawn l-inħawi tal-kottonera kemm Bormla l-Isla u anke wkoll il-Birgu Ehm, pratikament Bormla, xatta Bormla nbidel litteralment kollu. Kemm mill-viżiv li għadu kif urina id-direttur li nselmu l hawnhekk Elijiet eh, Mikallef, anke wkoll in-naħa ta' qoddim il-gazin tal-banda San Ġorġ ta' Bormla fejn qabel kontara dak il-famuż ċint li kien jaqsam eh, fejjejxu n-nies pratikament ma' xogħol li kien sir Fit-Tarzna illum ix-xenarju huwa kompletament, kompletament differenti. Illum ingħata lin-nies u n-nies tista' tgawdih u tgawdih sinċerament għaliex jiena ġieli ngħaddi minn hawnhekk filgħaxijiet għaliex ikolli xi qadja lil dawn in-naħat u nara n-nies li joħorġu li anke ilħaqt wara l-offsinhar b'mod partikolari jkun hawn ħafna nies li jkunu qegħdin igawdu s-sabiħ li isebbaħ biex ngħidu hekk dan il-port ta' Bormla, ħarġet l-istatwa ta' tradiment ta' Ġuda. Nazzar dan ngħid Etjen, eh, nar il-ħadd bħal nar il-ħadd li ġej jum lejt il-kbir eh, hija okkażjoni fejn Bormla tara l-iktar nies. Taf li qatt ma ġejt jiena x'naqta qalbi niġi. Ikunaw, ikunaw, ikunaw.
Partikolarment mhux biss ix-xatta Bormla, imma anke wkoll in-naħa ta' xajra ta' Bormla fejn in-nies hawnhekk nhar il-Ħadd jaqgħu ħafna għaliex prattikament tista' żżur it-tlet purċissjonijiet li jkun hawn. Kemm tal-Isla, kemm tal-Birgu u anke wkoll ta' Bormla, fejn il-maġġoranza tan-nies jiltaqgħu in-naħa ta' Kaferix kif huwa popolari f'dawn l-inħawi, allura n-nies jaqsmulek bejn Bormla u jidħlu l-Birgu jew nkella viċi versa, jkunu l-Birgu u jidħlu Bormla. Eluf ta' nies ikun hawn nhar il-ħadd il-ġej. U dik hija li tagħmel festa popolari, festa importanti ħafna bħal hija dik ta' jum ehm, lejt il-kbir. Qegħdin naraw it-tielet vara li ħarġet xogħol fil-karta pesta wkoll li nħadem fis-sena 1994 mill-iskultur Michael Camilleri Cauchi ħallas għaliha kif ukoll għar-raġġiera tal-fidda li qegħdin naraw il-Kanonku Dun Ġużepp Bonello. Din hija vara qed jgħinni li niftakarha meta kienet inġiebet għal u ssieħbet ma' dan is-set ta' Bormla li kienet propju fis-sena 1994. Vara sabiħa ħafna kemm naraw il-wiċċ ta' Kristu, anke wkoll naraw il-wiċċ ta' Ġuda, Ġuda l-Iskarjota,
Kemm hija ħafna, sabiħa ħafna espressiva. Dik il-ħarsa li Ġuda qiegħed jagħti l Sidna Ġesu Kristu, dak it-tradiment, hekk toqgħod l-artisti kemm huma bravi kemm jirnexxilhom illi ikunu qegħdin Eh, permezz ta' idejhom iwaslulna il-messaġġ li jridu jkunu qegħdin jaslu. Il-tradiment ta' ġuża, il-tradiment ta' ġuda, Illi hemm min jaf eh, kemm huma dawk in-nies li jħossuhom traduti fil-ħajja tagħhom, eh, min jaf kemm huma dawk in-nies li akkosta dak kollu li jkunu pruvaw u fil-ħajja tagħhom jiġu sfiduċjati, min jaf min huma Dawk in-nies li fis-sikta ta' darhom akkost li jkunu wettqu l-ġid ma' ħaddieħor, kif ngħidu bil-Malti, ikun swielu ta' mrar. Kif jgħid il-proverbju Malti tagħti bil-ward biex tkun qed taqla' bix-xewk. Imma xorta waħda l-bniedem ġala darba jkun qiegħed jiddispjaċih, kif ukoll iddispjaċih Ġuda, ikun hemm il-lok għar-rikonċiljazzjoni, jkun hemm il-lok għall-maħfra. Mela għaliex ngħiduha kif inhi. Min kellu jkun jekk mhux Ġuda li jseħħ dan il-proċess ta' salvazzjoni. Min seta' kien dan il-bniedem li jkun qiegħed eh, juri eh, min huwa li bentalla sabiex ġi sagrifikat u msallab fuq il-għawda tas-salib. Mhijiex ġustifikazzjoni li wieħed ikun qiegħed jittradixxi lil xi ħadd, imma fl-istess waqt eh, dan Ġuda illi kellu rwol importanti u ħafna eh, minn nies jistaqsu min jaf jekk Ġuda l-Iskarjota u wiex fis-saltna tas-sema għad li miet mewta.